Hello, salai nung ka si. Tutan cu my UU stick hi window stick ah zeitindah thlen si timi kha kan rak tuah ṭi hna lai. Mah UU stick kha USB, computer USB poah khan kan sawhpiak lai. kan sawh dih hnu khan cun kaa zawn hin mah software te hi kan hman piak lai zei si ti sin RUFUS timi software te hi kan hman piak lai a tang ah khan download link download khawhnak um ko lai a tang zong ah khan na neih lo ah cun rak download install rak tuah hmasa teh hi mah refuse kha kan on piak lai hi ka zawn chung ah hin refuse kha kan von on cang em Ka hin zeidah kan thimpiak lai ti si ahcun mah ka zawn ahhin ka hin tunai kan sawhmi USB stick kha kan thimpiak lai i mah Stick khan lio ah hin a dang stick te pawl siseh headache te pawl siseh kha sawhpiak lo ah khan a ṭha i a tis cun a tlau kho mi a si. I mah memory stick hi a tlawm bik RAM 8GB tal a si i hau. Mah lo ah khan cun window kui window stick thlennak ah khan window stick thlennak ah khan a sinpi lo. I mah ka zawn ah hin zeidah kan thim piak rih lai ti cun select ah kan lut lai. Select ah kan lut lai i ka hin window window na dong sa ma sia na neih mi pakhat khat kha window ka han tin ding se e ma kan window ṭan ma na ṭin duh 11 ma 7 ma 8 ma na duh mi boka thlen anga e ka han window ṭan ka tlin lai ca ka cho window ṭan kha ka thi e open ka pe e ma ka thin kho di hnu kun chun he ka zo hen GPT GPT ma si lo ah MBR timi kha rak lang ma kan computer kan computer window kan tin ding mi ni khan anai

atu ka tin dingmi hi GPT in thlen GPT computer hrangah a window ka tin ka duh caah khan GPT ka thim piak e ka hen atang lei pawl hi chu thim an hau ti lo thim an hau ti lo caah khan hi ka zong ka hin start kam he start kam he ema ka zon hin data pawl kha thlau ti ding se e okay na to lama te ema di khan kan thlen ko lai cha khan okay kan to la e ma ka hin Mah a tlik chung hi a rau pah minute pahra hrawnghrang a rauh. Mah caah khan video a sau tuk lai caah khan kan van dinhter chung lai i a donghnak lei a donghnak lei ah khan kan van langhter ṭhan ti lai.

Ok, makan cun a dih cang i stick pakhat pi kha window stick ahcun kan thlen dih cang. Asinain na computer kha GPT mazi MBR timi kha zeitindah check si timi kha ka rak langhter ṭhan lai. zo rih ko hna usih. Computer kha GPT si le MVR si, si kha zeitindah kan chek lai timi kha rak langhter ṭhan lai. Hika hin an computer i search box te ah khan na lut lai i hika zawn search box ah hin control pen na te na ṭelpek lai. And Coro P-A-N-E ah control panner te nan hmeh piak lai e. Mah ti cun ka zun ti him. Control panner ah khan na lut le. Mah ti cun mah ti hin rak kal na cun hi ka zun ti hin. Category ah khan ka hin. Last icon ah khan na chiah piak la. Mah ti cun ka zun na hin. Ka zawn ah administrative tools ah khan na lut piak le mah din cun hi ka zawn i a pahnihnak computer management ah khan na luh piak la double click sala maw double click khan na luh piak lai mah din cun hi ka zawn a tang bik chang te i this management ah khan na lut piak la Hingka hin tlampin ah na van ngah le makan ka rak chuak lai emah di cun ka zawn ah hin ka zawn ti ah hin na mouse kha na chiah le right click na hmeh le right click na hmeh le mah di cun party chung kan na lut le mah di hnu khan ka zawn hin awka a cung tlang tete general ti bantuk cang te ah hin ka hin volume ah khan na lut piak lai i mah computer he JDC ti si ahcun GPT ka ti hin a piah cang ko hi GPT se MPR si ahcun mah ti kan check law MPR ti ah khan a rak lang ve ko lai i mah di cun hi ka zun a tang zong ah hin te le hmeh le e party ah khan a lut le e ka hen volume ah khan na lut kho ma di cun ka hen GPT pe thiam thiam e ma computer he ai fiang bik mi cu GPT computer si tina kha ase ka he ma computer he GPT si ma rong ah khan stick kan thlen tikah khan IGPT masi MBR mah an computer kha check hmasa law mah dihnu khan window kha window stick kha ṭha tein na tling lai i window na tlin tik zongah khan a tlamtling lai pikalawm tu window tindan mah di video ah kan i tong ṭhan hna lai tha petu nan dihlak cungah ti pikalawm bye bye